Ähliňize salam dostlar A-Star Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly ýene-de öz işine başlaýar. Biziň wideolarymyza laýk basyp hemde kanalymyza agza bolan dostlarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Mançester Ýunaýted Dikeniň ornuna Oblak bilen şertnama düzmegi mümkin. Atletiko Madridiň derwezebany Ýan Oblak Mançester Ýunaýtediň derwezebany Dawid Dikeniň ornuna gelmegi mümkin. Sport habarlarynda aýdylmagyna görä, sloweniýaly futbolçy Angliýa geçmäge garşy däldigi we bu derwezeban üçin esasy dalaşgärler Mançester Ýunaýted we Londonyň Tottenhem klubudygy aýdylýar. Onuň Atletiko bilen şertnamasy iki müň ýigrimi sekizinji ýylyň ýaz möwsümine çenli düzülendir. Ýigrimi dokuz ýaşly futbolçy iki müň on dördünji ýyldan bäri Atletiko Madridiň düzüminde oýnaýar. Transfermarkt portaly Oblagyň nyrhyny kyrk million ýewro diýip bahalaýar. Çelsi ýarymgoragçysy Konte bilen şertnama uzaltmazlyga karar etdi diýip, Ýewropa Sport habarlarynda aýdylýar. Çelsiniň esasy başlygy Konteni esasy oýunçy diýip hasaplamaýar. Ýöne şeýle bolsa-da, fransiýaly futbolçy ol klubdaky Iň köp aýlyk alýan futbolçylaryň biri diýip hasaplanýar. Onuň Çelsi bilen häzirki şertnamasy iki müň ýigrimi üçünji ýylyň soňky möwsümine çenli diýip belgilenipdi, emma futbolçy dyzyndan şikes alyp birnäçe wagtlap meýdana düşüp bilmejekdigi habar berlipdi. Şol sebäpli hem Konte Katarda bolup geçjek dünýä çempionatyna hem gatnaşyp bilmejekdigi belli boldy. Keýler Nawaz futbolyny Angliýa Premýer ligasynda dowam etdirmegi mümkin. PSŽ derwezebany Keýler Nawaz Londona geçmegi mümkin diýip, Offside habarlarynda aýdylýar. Habarda Angliýanyň West Hem kluby bu derwezeban üçin gyzyklanma bildirýändigi aýdylýar. Derwezewan iki müň on dokuzynjy ýylda PSŽ-a baryp goşulandan soň jemi bir ýüz alty oýunda meýdana düşüp, öz derwezesinden segsen alty gol geçirdip hem-de kyrk dokuz gezek öz derwezesini goramagy başardy. Şeýle-de bu möwsümde hiç hili meýdana düşürilmedi diýip, beýleki habarlarda aýdylýar. Barselona gyşky transferleri wagtynda goragçylary satyn almakdan ýüz öwürdi diýip, Mondo Deportivo habarlarynda aýdylýar. Merkezi goragçylarynyň şikes almagy sebäpli Marko Alonso pozisiýasyny üýtgedipdi. Şondan soň ol futbolçy goragda gowy oýnaýandygy belli boldy we klub indi başga goragçylary satyn almajakdygy mälim boldy. Belläp geçmeli zadymyz, Marko Alonso bu möwsümde ähli çempionatlarda on iki gezek meýdana düşüp, bir gol urmagy başardy. Mbappe näme sebäpden Reala geçmedigi barada aýtdy, PSŽ hüjümçisi Kilian Mbappe geçen möwsüm tamamlanandan soň Reala baryp goşular diýip garaşylypdy, emma ol öz ýurdunda galyp, kluby bilen şertnamasyny iki müň ýigrimi bäşinji ýyla çenli uzaltdy. Mbappe şol wagtky özüniň kararyna şeýle diýip jogap berdi, Hawa, şol wagt Reala baryp goşulmak aňsatdy, ýöne meniň şeýle düşünjäm bar, Men fransuz we pariž perzendi. Bu ýerde ýeňiş gazanmak hakykatdan-da başgaça, siziň adyňyz watan taryhynda ýazylmagy mümkin diýdi. Käbir habarlara görä, Kilian Mbappe PSŽ bilen şertnamasy uzalyp ýalňyşandygy aýdylýar. Bu günlükçe bizde şular dostlar, eger-de wideomyz göwnüňize ýaran bolsa laýk basmagy we kanalymyza agza bolmagy unutmaň diýip siz bilen hoşlaşýaryn.